Sena ilu, il-Partit Nazzjonalista għażel il-kap il-ġdid tiegħu lil Simon Busuttil f'elezzjoni li fissret il-bidu ta' proċess sħiħ ta' tiġdid bl-ewwel pass ikun l-għażla ta' tmexxija ġdida, żagħżugħa u magħquda. Tmexxija li b'mod kollettiv, anki fl-ogħla uffiċjali tagħha, tagħti sinjal li l-politika trid issir mill-ħafna flimkien. Dan kien il-messaġġ li ta l-Kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista fid-diskors li mmarka l-bidu tat-tmexxija tiegħu. Li l-Partit Nazzjonalista se jkun vuċi għan-nies, li jiddefendi d-drittijiet tagħhom, li jwettaq l-aspirazzjonijiet tan-nies. Li l-Partit Nazzjonalista jkun tim, tim PN, sejjaħlu Simon Busuttil, bi tmexxija li tkun aktar wiesgħa, inklussiva, mifruxa. Tim pien ta' nies li mhux qegħdin hemm biex ikunu xi ħaġa għal Simon Busuttil imma biex iwettqu xi ħaġa flimkien. L-elezzjoni ftit wara ta' żewġ viċi kapijiet ġodda tal-Partit Nazzjonalista, iffukat il-wieħed fuq il-ħidma fil-partit innifsu u l-ieħor fuq il-ħidma fil-Parlament Tat u qed tagħti sinjal illi l-Partit Nazzjonalista, u u jinbena mill-ġdid bħala partit politiku ffukat fuq in-nies, jagħti servizz lil kulħadd, mill-Oppożizzjoni wkoll, għax ikun Oppożizzjoni serja, effettiva u ċara, li tressaq il-proposti pożittivi tagħha, li dak li hu tajjeb tgħidlu tajjeb u dak li hu ħażin turi kif jista' jsir aħjar. Fil-Partit Nazzjonalista nnifsu saru l-elezzjonijiet għal amministrazzjoni l-ġdida f'ħidma li l-fus tagħha hu s-Segretarju Ġenerali l-ġdid, illi l-ewwel ħidma li mbarka fuqha kienet biex il-Partit Nazzjonalista u l-midja tiegħu jitpoġġew fuq sisien tajbin, b'risq l-impjegati, b'risq l-udjenzi u b'risq il-politika t-tajba. Għax il-politika t-tajba ma tkun obbligata lejn ebda interess moħbi, imma tuża riżorsi illi tkun kisbithom mingħand l-akbar firxa ta' nies, F'sinjal u prova wkoll li l-Partit Nazzjonalista żgur mhux xi partit mixtri, anzi hu partit tassew tan-nies anki fir-riżorsi finanzjarji tiegħu. F'din il-ħidma, it-tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista waqqfet ukoll kummissjoni apposta biex tgħin fit-tisħiħ tal-finanzi tal-midja u tal-kumpanniji tiegħu. Nediet ukoll sistemi wiesgħin ta' ġbir mingħand il-ħafna u organizzat attivitajiet u maratoni li wrew li l-pubbliku jrid jipparteċipa biex jagħmel id-Dar Ċentrali d-dar tiegħu wkoll. Dan hu wieħed mill-iskopijiet tal-ħafna attivitajiet li qed isiru fid-Dar Ċentrali biex din tkun miftuħa għal kulħadd f'attivitajiet li huma wkoll kulturali u soċjali. It-tmexxija l-ġdida waqt li ssaħħaħ ġewwa qed tħares 'il barra u mbarkat fuq żjarat madwar il-pajjiż kollu fl-uffiċċji tal-Partit Nazzjonalista u għand in-nies Biex kmieni fil-proċess ta' tiġdid, il-Partit Nazzjonalista jisma' aktar lin-nies fil-lokalitajiet f'sinjal ieħor ta' parteċipazzjoni ta' kulħadd. U t-tmexxija l-ġdida mhux biss daħlet fi djar in-nies imma wkoll iltaqgħet man-nies kull fejn ikunu. Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista wkoll qed iwettaq it-tmexxija flimkien f'tim. Fix-Shadow Cabinet, il-Kap tal-Oppożizzjoni afda qasam lil kull wieħed u waħda mid-deputati ħalli l-Oppożizzjoni tkun tim serju, kredibbli u inklussiv. Il-grupp parlamentari jiltaqa' kull ġimgħa, kultant aktar ta' spiss, biex jiddiskuti bir-reqqa l-proposti li jkun se jressaq u wkoll dak li jkun qed jagħmel il-Gvern. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista kollha qed jibnu tim madwarhom ta' dawk li jridu jikkontribwixxu fil-qasam li fuqu qed jiffukaw u l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ta' diversi provi li jisma', jistudja, jiddiskuti l-proposti u jieħu pożizzjonijiet ċari fuq dak li jqis li hu tajjeb u fuq dak li jqis li messu jsir aħjar. It-tmexxija l-ġdida waqqfet ukoll kumitat ta' deputati li ġejjin min-naħa t'isfel ta' Malta u li qed jiffukaw fuq in-nies tan-Nofsinhar tal-pajjiż u li sabuhom jiddefendu l-interessi tagħhom anki fi kwistjonijiet nazzjonali. F'din is-sena l-Partit Nazzjonalista twaqqaf mill-ġdid bi statut li wkoll iwettaq fil-prattika l-prinċipji tal-parteċipazzjoni, l-ugwaljanza, l-etika, l-inklużjoni, it-tiġdid. Kummissjoni apposta semgħet ħafna nies ġewwa u barra l-Partit Nazzjonalista biex ressqet statut li jagħti struttura ġdida lill-Partit Nazzjonalista għal żmienna. Il-Partit Nazzjonalista issa se jkollu konvenzjoni ġenerali, korp ġdid li jinkludi lit-tesserati kollha tiegħu, Il-Konvenzjoni se tiltaqa' mill-anqas darba fis-sena biex tiddiskuti l-policies tal-Partit. Dan jagħti lok għal parteċipazzjoni ferm usa' minn kull min jixtieq jikkontribwixxi l-ideat tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Il-Konvenzjoni Ġenerali se teleġġi l-Kap u l-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista. Il-laqgħa ta' kull sena tal-Konvenzjoni u l-elezzjonijiet ifissru ftuħ akbar u parteċipazzjoni usa' tan-nies fid-deċiżjonijiet tal-Partit Nazzjonalista u wkoll fil-ħajja politika tal-pajjiż. L-emendi għall-Istatut tal-Partit Nazzjonalista saħħew il-prinċipju tal-ugwaljanza billi fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fejn jitfasslu l-policies se jkunu eletti rappreżentanti mill-Kunsill Ġenerali nofshom irġiel u nofshom nisa. Il-Partit Nazzjonalista, illi daħħal l-ugwaljanza fil-Kostituzzjoni ta' Malta Hu bidel il-liġijiet kollha biex iwettaqha, qed iseddaq l-eżempju anki fi ħdanu. It-twaqqif ta' Kummissjoni dwar l-Etika hu wkoll element importanti fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissjoni Etika trid tkun għodda ewlenija fl-imġiba korretta ta' dawk involuti fil-ħajja pubblika permezz tal-Partit Nazzjonalista. Dan hu sinjal importanti fl-atmosfera politika f'Malta bħalissa, fejn l-etika donnha tissemma biss fil-ksur tagħha anki fl-ogħla livelli tal-gvern. L-inklużjoni qed titwettaq ukoll fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista, bit-twaqqif ta' fergħa ġdida, il-Forum Opportunitajiet Indaqs, biex il-minoranzi jidħlu fil-qalba tal-ħajja pubblika. Waqt li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern wettaq serje twila ta' miżuri biex isaħħaħ id-drittijiet ta' kulħadd, u dan l-aħħar ressaq emendi kostituzzjonali importanti biex titneħħa kull diskriminazzjoni kontra minoranzi sesswali u kontra persuni b'diżabilità, bil-forum Opportunitajiet Indaqs, minoranzi ta' kull tip se jkollhom leħen u sehem aqwa fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Ma' dan, it-tmexxija l-ġdida waqqfet ukoll grupp apposta biex jistudja l-iżviluppi li qed iseħħu fis-soċjetà Maltija. Ħalli l-Partit Nazzjonalista jagħraf jirrispondi b'mod siewi għal dan it-tibdil u t-tmexxija l-ġdida imbarkat fuq serje ta' laqgħat mas-soċjetà ċivili biex is-setturi diversi li jagħtu kulur lis-soċjetà Maltija jsibu wkoll post u leħen fil-policies li l-Partit Nazzjonalista jrid jippreżenta 'l quddiem. Fergħat oħrajn ġodda fil-Partit Nazzjonalista qed jagħtu vuċi u parteċipazzjoni lil professjonisti li għandhom kontribut importanti x'jagħtu fil-ħajja pubblika u politika. U mal-fergħat li diġà kien hemm taż-żgħażagħ, in-nisa u l-ħaddiema, issaħħet ukoll dik tas-self-employed u n-negozji ż-żgħar. Fergħat oħrajn ġodda jagħtu sehem aqwa lill-għeruq tal-Partit Nazzjonalista, lill-kandidati, lill-eks deputati u lill-kunsillieri lokali fit-tfassil tal-policies tal-Partit Nazzjonalista. Il-kumitati sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista issa għandhom rappreżentanza diretta anki fl-amministrattiv u fl-eżekuttiv tal-partit u għalhekk fl-amministrazzjoni nnifisha u fit-tfassil tal-policies tal-Partit Nazzjonalista. Kummissjoni oħra li waqqfet it-tmexxija l-ġdida hi waħda apposta biex tagħżel il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet kollha. u li ħadmet f'dawn l-aħħar xhur biex għażlet it-tim ta' kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tim ieħor qawwi ta' kandidati għall-elezzjonijiet tal-kumitati lokali li se jsiru f'diversi lokalitajiet fl-24 ta' Mejju wkoll. Dan kollu qed iħalli l-frott biex it-tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista toffri l-għażliet differenti li kull demokrazija tippretendi mill-Oppożizzjoni. Għax il-Partit Nazzjonalista mhux biss partit politiku, imma wkoll għandu rwol politiku nazzjonali li jagħti servizz lil pajjiż kollu bħala oppożizzjoni serja, effettiva u ċara. Oppożizzjoni li tmexxija tagħha l-ewwel net toħroġ bl-idea ta' fejn, pereżempju, il-pajjiż jista' joħloq ix-xogħol u xogħol tajjeb kif għamlet dan l-aħħar bidejat fuq il-qasam il-ġdid tal-ekonomija kreattiva. Oppożizzjoni propożittiva li għadha kemm ressqet emenda kostituzzjonali biex tneħħi kull diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità u li kienet hi li ressqet emenda importanti oħra fl-ogħla liġi tal-pajjiż li tneħħi kull diskriminazzjoni kontra minoranzi sesswali. Oppożizzjoni li t-tmexxija l-ġdida tagħha insistiet li d-drittijiet tat-tfal ikunu mħarsa, li l-edukazzjoni tkompli tiżviluppa sewwa fuq il-bażi soda tal-aħħar snin, li l-privatezza tat-tfal ma tkunx mhedda mill-Gvern stess. Oppożizzjoni bi tmexxija li dak li hu tajjeb tgħidlu tajjeb, għalhekk ivvutat favur tmienja minn kull għaxar liġijiet li tressqu fil-Parlament u tagħti s-sehem tagħha biex numru ta' liġijiet isiru aħjar milli kienu proposti mill-Gvern. Oppożizzjoni li tkompli tagħmel lil Malta rilevanti fl-Ewropa u li tara lill-Ewropa mhux bħala aħna u huma imma bħala aħna u aħna. Il-post fejn nistgħu nseddqu l-ġid u s-solidarjetà li jixirqu lilna l-Maltin u lilna l-Ewropej għax Maltin u għax Ewropej. Oppożizzjoni li t-tmexxija tagħha, dak li jista' jsir aħjar, tgħid kif jista' jsir aħjar. Għalhekk fl-għażla importanti tal-President, spjegat kif il-Gvern seta' segwa l-eżempju mill-aqwa ta' ħames snin ilu u żgur messu kkonsulta kif obbligat. waqt li kienet l-ewwel Oppożizzjoni li qatt ivvutat favur l-għażla ta' President min-naħa tal-Gvern. Oppożizzjoni li dak li hu ħażin tgħidlu ħażin u tgħid kif messu sar tajjeb. Għalhekk fuq il-bejgħ taċ-ċittadinanza ikkritikat b'qawwa s-segretezza, il-bejgħ pur u n-nuqqas ta' rabta mal-pajjiż, u wettqet ħidma li wasslet lill-Gvern biex anki jekk kontra qalbu kellu jaċċetta element ta' investiment u rabta mal-pajjiż, waqt li l-Oppożizzjoni se tibqa' ssus biex dak miftiehem jitwettaq. Għalhekk ukoll fuq il-kwistjoni tat-tanker tal-gass fil-bajja ta' Marsaxlokk, l-Oppożizzjoni mhux biss ikkritikat imma wkoll tat l-għażla differenti li jkun barra l-bajja kif għamlu wkoll pajjiżi oħrajn. Oppożizzjoni li t-tmexxija tagħha tfittex il-kunsens waqt li tiddefendi d-drittijiet tan-nies. Għalhekk, fil-kwistjoni importanti tas-saħħa, qed tfittex konsensus għax is-saħħa hi qasam importanti u għat-tul mhux għal ħames snin, imma fl-istess waqt tiddefendi l-interessi tan-nies li suppost jieħdu l-mediċini imma li issa mhumiex isibuhom b'detriment għal saħħithom u għal buthom. Oppożizzjoni li titkellem ċar fuq il-qgħad u tikkritika n-nuqqas ta' viżjoni tal-Gvern dwar fejn se jaħdmu n-nies meta joħorġu jaħdmu, x'tip ta' xogħol se jkollhom u x'pagi se jkollhom. Li titkellem ċar fuq il-ħatriet u l-impjiegi għal tal-qalba li l-Gvern il-ħin kollu jipprova jaħbi u tistaqsi fil-Parlament kif inhu dritt tagħha f'isem in-nies min qed jinħatar, xiex u fejn u kemm qed jitħallas minn flusna anke jekk il-Gvern jipprova jaħbi. Oppożizzjoni li titkellem ċar fuq l-ugwaljanza, fuq id-drittijiet indaqs, li aħna nazzjon wieħed, mhux pajjiż b'differenza bejn tal-qalba u l-bqija, fejn għal tal-qalba hemm jobs u flejjes u perkaċċi u lussu imma għalik hemm il-qgħad, il-pagi baxxi, il-mediċini skarsi. U għalhekk oppożizzjoni li meta tinsisti li lkoll għandna nkunu ndaqs, tiddefendi d-drittijiet ta' kulħadd, anki ta' min ma vvota għaliex. Għax nistgħu ma naqblux fuq ċerti elementi, imma żgur ilkoll naqblu illi aħna Maltin indaqs, kburin b'dak li aħna, la mibjugħin u lanqas mixtrijin, la nittalbu u lanqas nikkuntentaw bil-loqom, li naħdmu għal dak li rridu u ma naċċettawx min jaħtaf xogħolna u jiffanga minn fuqna, kburin b'dak li wettaqna u b'dak li għad nistgħu nwettqu flimkien. U dan hu essenzjalment x'wettqet it-tmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar sena mindu Simon Busuttil intgħażel il-Kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, f'ħidma flimkien ma' Beppe Fenech Adami, Mario de Marco, Chris Said, l-amministrazzjoni kollha tal-Partit Nazzjonalista. Flimkien għalik.